today matter be say e get some things wey we dey see online e dey pain me well well our people uh, like who go dey lie give them mm. especially when you hear say uh, cure high we get high blood pressure cure so these things plenty online you can't see our people they come dey go buy am dey buy dey order say i i want i want high blood pressure tea give me make i drink make e cure and our people no know say all these things eh, e no dey proven and you go dey drink am drink am you fit enter one chance now i come today come beg you any medicine any medicine wey you carry dey put for mouth hmm. you need to ask questions hmm. even the one wey doctor we go tell you say ask how much more the one wey dey go package tell you say drink am e go cure your bp for now bp never get cure and many oh. many people dey get stroke abeg doc you go repeat that thing again you say for now wetin for now today so bp never get cure hmm. but you fit control am and many people dey waka with high blood pressure next thing you go hear say you don get stroke they go dey blame one old woman for village or one old woman for community say na the woman na im fire am arrow na im make am get stroke but you no know say na the bp wey dey inside your body since I activate. na e activate Chai. come cause you stroke na me i come beg you o if you go dey buy anything wey you see online carry put for mouth when problem set that little money wey dey your pocket e go leak throway. Hmm. we don see situation lagos nigeria where be say person dey sell all those mission wey be say all those women dey like dey gather dey hawk hmm? and uh, by mistake one of the coconut when she take mix the thing put uh, eh. e come pour okay. for ground yes. so e come pour on top of um, you know all those wood wey dey put na construction site na all those wood wey be say get small irons mm. get small nail inside so now e be say the wood come begin dey melt the way the wood take dey melt because the chemical abi na the liquid e pour na im be say finally the mess dem wey gather say dem wan buy na dem come pause come finally ask say madam exactly which kind of herbs na you put inside right. this thing mm. so she come dey turn around dey beat around the bush mm. papa this our this thing yes na the thing happen this our beer here omo dem come dey turn around dey beat around the bush come say madam at times say adogoyaro dey inside dem say oya bring dem out bring the list of the things wey you put say e go help this one e go help that one but we dey look the wood the wood dey melt mm. e be mm. like say na corrosive acid na him dey pour on top. and when dem drink am you come say inside belle dey hot eh. hot na so somebody go drink am. he say if e dey hot na him say e dey work. ma tell you ma tell you life story this one na life. real matter. somebody buy that thing drink finish the person enter admission for two different hospital. jehovah. this one no be dem say dem two say different hospital two different hospital Hey. make i shock you pass Shock me. the person travel enter nigeria the person no even dey nigeria o he say he want to come and collect it as he enter nigeria he come buy come drink wrong move o for one month this person no fit travel comot for naija wrong the move thing o was very very bad now i go beg you again Why? if you dey buy anything put inside your mouth That's make you okay. know wetin you dey drink o some don drink waka go dem no see mouth take talk their story Good Lord. i dey beg you so bp for now e no get permanent cure but you fit control am you fit manage am no let anybody come deceive you o. like i go always talk good Good life life na sense. Now uh, everybody dey talk am say BP na major thing wey be say be importance when Nigerians need to look at because post covid dem say one of the thing wey be say increase for most people wey be say covid cash whether you gree say cash or e no cash you mm. na blood pressure am i right doctor high blood pressure high blood pressure and uh, they talk say people wey be say get a certain age before na they say that they get am back in the nineties say but no be so again o no. so say you can see teenagers you can see young children uh-huh. children carry high bp mm-hmm. so now when you don hear something like this and you dey feel some type of way you when dey lis ten i go advise you make you put your ear down for the next few seconds make mm. doctor break am down so that in case this na be wetin dey worry you you go know how to catch am quick before the thing go come catch you for where e be say you no mm. expect doc wetin be blood pressure high blood pressure and why be say e dey important for even young people to even dey aware now on how to manage am. so so mo start with blood pressure mm. normally blood pressure if you no get blood pressure e mean say you no dey alive so you get blood pressure you mm. get normal blood pressure mm. as your blood dey move for body your blood get pressure those for organizer go tell you say as e dey pump tire you no pressure now when the pressure for your body come high inside your blood mm, your arteries vein e high you don get high bp high blood pressure wetin i go hear doctor wetin dey cause am i no know e no dey my family before yes many things dey wey fit cause am some people the kind of life wey dem dey live wey dey dey smoke dey take alcohol you no dey exercise you dey chop yamayama food

mean say you are okay o as you wear suit or you you gaj this morning so eh, everything dey okay but you never check your bp e go dey chop you dey chop you dey chop you small small by the time wey e go come give you sign mm, you don carry stroke enter or you don carry kidney problem enter or you don come dey spoil the heart and then some go come tell me say eh doctor i dey always get headache headache headache or my eye dey always turn me dey turn me dey turn me or eh I, anytime my eye dey turn me e mean say my BP don high. If you dey wait to get sign say your BP don high, the problem don already dey go far o. So na im make I wan come beg you, before you start to dey allow problem enter, go check your BP. High BP fit no give you sign, as I talk am before, e fit dey chop your body, go dey chop you dey go, you no go know. By the time you go know, e fit don spoil your eye, e fit don spoil your kidney, e fit don spoil your heart, e fit even knack you stroke. So no let am chop you. Go check your BP. Make we enter the question. Okay, to the question, this one come as favor from Shomolu. He say if person dey on a steady, let's say contraceptive like a posting or two, mm, mm. P two, he said that one fit get a side effect of uh, causing uh, high blood pressure for a young lady. Favor, you wan carry us go where only you know. We know they talk about posting. No, you say if, today. if I know why. Yes, medication. I know why. I'm posting not two. You mentioned that exactly. First of all, you should not be touching it. Hmm? Certain medications they where you know supposed to they take anyhow okay. because you take them anyhow. They feel give you BP problem, they fit give you also other medical problem. Mm, mm. Mm. So make, make it uh, first of all avoid P2. Leave, am, leave P2 unless special criteria dey. Mm. No be mm. say you go dey drink and like you dey drink vitamin C. If mm. not, you go collect bp you go collect many other things mm. Mm, mm. yeah really you go collect many other problem no be only bp you go collect madu uh, eh, you go, even one, that one no be radio discussion because many many things dey wey we ah. go break that one fit be online discussion madu yeah, madu so. this one come he say good morning shisu and doctor he say abeg o uh, um, BP e dey make body dey pain person because I no understand this na Ben for Ejusha eh, eh, uh, Ben Ben Ben BP no dey really no dey really make body pain you however if body dey pain you if e be say other things dey wey dey cause am mm. also you fit check your bp you fit see say bp high but no be say because body dey pain you you don get bp. Mm. okay this one say doke

to 126 over 80 over 80 e dey okay na wetin uh, dey eh, ask e eh, no e no bad e no, no bad e no mm. bad wetin be the standard number for person wey be say you wan dey okay so no the thing be say because bp get as e be we talk say make your bp no go high over above 120 over 80 make you no pass that level oh. mm? if you oh. don dey pass you don dey near 140 over all those 140 over problem don dey dey so eh. we no wan make e go from that 140 go up if you don pass 120 You fit do some things carry am come down one twenty over eighty, one twenty over ninety, one twenty six, one twenty eight, one thirty two. You fit do some things exercise, reduce salt, sleep well, eh, stop to dey smoke, leave alcohol alone, make your body fit enjoy. All, Leave all those things, BP go come down. Yeah. so una don hear am o dey get some things una fit do especially if e be say you wan maintain that one twenty over eighty as Correct. a standard number for If you your even still bp dey less than that and you still dey normal, e still dey Then which one na im be the one wey be say if e too low pass this one na there problem dey too. Eh, that one people don dey ask am too much low blood pressure. This one say Doke good morning o. Abeg person wey get high blood pressure if e dey take blood eh, tonic this na from Shishi from Okeafo. Chichi, um, yes, people dey take blood tonic anyhow. If you know say you no get reason for blood tonic, why are you taking blood tonic? Blood tonic be say you wan build your blood. So you you get problem with blood, if you no get problem your blood no short you no get problem blood wetin we go advise you be say uh, chop your balanced diet your multivitamins occasionally if you take am but no be say you go just go dey drink blood tonic anyhow why mm. why oh but not dey take am too like say na vitamins uh, this one say uh, analgesic can e cause analgesic can e mm. cause blood pressure Oh my that na akpo oyibo for mm. those of us wey no know wetin that one mean na. analgesic means body pain medicine. oh so e get how some people go abuse body pain medicine e fit spoil their kidney when e spoil oh. kidney e fit come give you problem with your bp. Oh, oh. but that that one na long process. Hmm? so get some kind certain medicine wey people dey drink for body pain you dey mix body pain medicine anyhow those mixing mixing mixing fit fit fit scatter your kidney. Mm. when e hmm. scatter your kidney you go get kidney problem go get bp problem go get other problems. nurse give me this one nurse give me eh, that one. mix am mix am mix am so na im go always beg you if medical professional no carry medicine give you no just open your mouth dey drink am anyhow. okay be like say today na about whatsapp people well well because the message is dey pass over twenty so more na no vex eh. Mm -hmm. uh, this one say godwin for ikorodu mm. he say god uh, doctor and everyone greet you dey abina good morning he say how many times person suppose dey check blood pressure regularly.

wey get BP before you need to put Oh so eye. you fit inherit BP for your family? Yes my na, mama if get your BP, mama my get am, grandpa if your get papa BP. get am, put Oh. close eye for your own BP. Oh okay, this one say Doke, eh, my sugar level this morning na one one one, is it low or is it okay? Uh, your sugar level is not bad but um I, so concerning sugar right now, there are many things to know about sugar. Now random sugar, I mean now fasting. You understand? So what I mean by fasting, you never chop, I be you don't do after you chop. So those things will really help. Okay. So I go advise you, you want to check your sugar, check in the morning when you never chop. It will help your doctor decide very well. Okay, okay. This yeah. one uh, this one say i no understand this torchlight thing oh okay say if you are somebody that is very sexually active mm. e dey give you blood pressure

fit diagnose you say you get and low na my bp nurse friend no that my doctor no be friend. even chemist fit diagnose you of low blood Aunty pressure nurse. allow only a medical professional only a medical doctor fit really confirm say your bp is low really low and need medical intervention. You never download the Wazobia FM app? Chai! Hmm, you dey miss wella. Oya, download our Wazobia FM app today on top Apple Store and Google Play Store. Make you fit listen anywhere and everywhere. Join the Chukwumouth family today. Wazobia FM 95.1. Chukwumouth.